Cwricwlwm i Gymru, Taith tuag at ddysgu pwrpasol. Mae Cwricwlwm i Gymru yn galw am ddull newydd o gynllunio cwricwlwm, un sy'n canolbwyntio ar gefnogi dysgwyr i wneud cynnydd tuag at y pedwar diben. Mae'r gyfres hon o fideos wedi cynllunio i gefnogi eich prosesau wrth gynllunio cwricwlwm. Mae pob fideo yn cefnogi disgwyliadau ar gyfer cynllunio dysgu drwy lens un o'r chwe maes dysgu a phrofiad o fewn fframwaith Cwricwlwm i Gymru. Byddwn yn archwilio sut y gellir gwella cynnydd dysgwyr drwy ddylunio profiadau dysgu a phwrpas, gan wneud penderfyniadau bwriadus ynghylch pam fod dysgu penodol yn bwysig ac yn deilwng o gael ei gynnwys yn ein cynllun cwricwlwm ar lefel ysgol. Yn y fideo hwn byddwn yn canolbwyntio ar faes iechyd a lles, fel cyfrwng i gefnogi dysgwyr i wireddu'r pedwar diben. Mae corff, meddwl a chyd-berthnasoedd iach yn bwysig er mwyn i ddysgwyr ddelio â chyfleoedd a heriau bywyd, a deall sut i barhau i fod yn iach, yn hapus ac i ymdopi â thrafferthion bywyd. Mae'r maes hwn yn darparu strwythur holistaidd ar gyfer deall iechyd a lles. Mae'r maes hwn yn cynnwys cydrannau allweddol, iechyd a datblygiad y corff, iechyd meddwl, lles emosiynol a chymdeithasol. Tra bod gan bob disgyblaeth yn y diniaethau ei chorff penodol ei hun o wybodaeth, sgiliau a phrofiadau, mae'n helpu dysgwyr i werthfawrogi sut mae gwahanol elfennau'n gysylltiedig â'i gilydd, ac mae'n cydnabod bod iechyd a lles da yn bwysig i alluogi dysgu llwyddiannus. Serch hynny, gall y pwrpas hwn fynd ar goll os ydym ond yn cynllunio ein cwricwlwm dim ond ar addysgu corff y wybodaeth neu ei gysylltu'n fras â phwnc neu thema. Yn hytrach, rydyn ni eisiau i ddysgwyr wneud synnwyr o'i dysgu a gweld sut mae'n cysylltu â phethau eraill maen nhw wedi'u dysgu. Mae'r hyn sy'n bwysig yn y maes hwn wedi fynegi mewn pum datganiad sy'n cefnogi ac yn ategu ei gilydd ac ni ddylid eu hystyried ar wahân. Er mwyn cyflawni'r dull holistaidd hwn, Dylai athrawon ystyried pob un o'r pump datganiad wrth gynllunio gweithgareddau. Gyda'i gilydd, maent y cyfrannu at wireddu pedwar diben y cwricwlwm. Wrth gynllunio cynnwys cwricwlwm, mae angen i ni sicrhau ei fod yn caniatáu i ddysgwyr wneud cynnydd yn y ffyrdd a ddisgrifir yn yr egwyddorion cynnydd. Yn ogystal â dyfnhau dealltwriaeth o'r syniadau a'r disgyblaethau yn y meysydd, ein nod yw i sicrhau bod dysgwyr yn dod yn fwyfwy effeithiol ac yn cael eu cefnogi i wneud cysylltiadau a throsglwyddo'r dysgu hyn i fynd i'r afael â syniadau sy'n gynyddol heriol. Er enghraifft, efallai bydd dysgwyr yn cael profiad o ddysgu am bwysigrwydd bod yn ddiogel ar-lein. Gall hyn ddeillio o sawl pwnc disgyblaethol a gall godi sawl gwaith trwy gydol addysg dysgwr. Ond heb ddeall pwrpas y dysgu ar bob pwynt, Efallai y bydd dysgwr yn ei chael hi'n anodd gweld y pwysigrwydd a'r ffactorau ehangach a allai effeithio ar eu hiechyd a'u lles a pherthnasedd y dysgu hwn wrth iddynt ddatblygu. Mae dysgu â chymorth o ran iechyd a lles yn hanfodol er mwyn i ddysgwyr allu delio ag amryw o heriau, gan gynnwys pa mor gyffredin yw cyfryngau cymdeithasol ac aflonyddu ar-lein. Mae'r rhain, ynghyd â heriau ardd y cawl eraill, yn debygol o gael effaith pellgyrhaeddol ar les a iechyd meddwl a chorfforol dysgwyr. Mewn dull sy'n cael ei liwio gan gynnwys yn unig, mae perygl i ddysgwyr ganolbwyntio ar ddysgu am y gwyddau amrywiol ar wahân pan mae'n dod i gadw'n ddiogel ar-lein a chael dealltwriaeth arwynebol o'r pwnc. Efallai na fyddent yn sylweddoli ystyriaethau ehangach ac effaith y cyfryngau cymdeithasol a thechnoleg ar eu bywydau, megis sut i adnabod risgiau cyffredin ar-lein, eu lliniaru a cheisio cymorth, ystyriaethau cyfreithiol, pwysigrwydd cyd-berthnasoedd iach a datblygu strategaethau i liniaru unrhyw aflonyddu gan gyfoedion a seiberbwlio, sut i ymddwyn yn ddiogel a chyfrifol ar-lein, dylanwadau cymdeithasol a sut i ddatblygu'r sgiliau a'r ddealltwriaeth i wneud penderfyniadau cadarnhaol. Amser sgrin a gor-ddefnydd o gyfryngau cymdeithasol a'r effaith negyddol ar iechyd a'i lles, datblygu strategaethau i gynnal iechyd meddwl a lles emosiynol cadarnhaol, deall y berthynas rhwng iechyd meddwl, y defnydd o gyfryngau cymdeithasol a'r effaith bosibl ar ddelwedd corff. Trwy wreiddio diogelwch ar-lein ar draws y cwricwlwm, Mae dysgwyr yn cael dealltwriaeth eang a dwfn o'r materion a'r risgiau. Mae hyn yn datblygu ymddygiadau cadarnhaol ac yn rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau i ddysgwyr liwio'r byd digidol mewn ffordd diogel. Bydd y dull eang hwn yn cefnogi dysgwyr i ddatblygu meddwl beirniadol er mwyn gwneud penderfyniadau mwy diogel ar sail eu gwybodaeth. Bydd yn canolbwyntio ar ddysgu am gyd-berthnasoedd iach, archwilio sut i atal seiberbwlio ac aflonyddu. a bydd yn cefnogi dysgwyr i ddeall effaith ei ymddygiad ar-lein a sut i ddelio â digwyddiadau negyddol a niweidiol. Mae diogelwch ar-lein yn elfen holl bwysig o'r Cwricwlwm i Gymru ac mae egwyddau allweddol y cwricwlwm yn cynnwys maes dysgu a phrofiad iechyd a lles. Mae dysgu yn y maes hwn yn holl bwysig. Dylai dysgwyr ddeall sut mae technoleg yn effeithio ar eu bywydau a sut i wneud dewisiadau da ar-lein. Mae hyn yn cynnwys gwybod beth yw'r risgiau, Cadw'n ddiogel mewn rhyngweithiadau ar-lein a bod yn ymwybodol o faterion cyfreithiol a chymdeithasol, gan gynnwys y cyfryngau cymdeithasol. Fframwaith cymhwysedd digidol. Trwy elfen dinasyddiaeth, bydd dysgwyr yn dod i ddeall sut i fod yn ddinasyddion digidol da, sy'n cyfrannu'n gadarnhaol at y byd digidol o'u cwmpas. Byddan nhw'n barod am y gweddau cadarnhaol a negyddol y rhyngrwyd, ac yn datblygu strategaethau i'w helpu wrth iddyn nhw ddatblygu ddefnyddwyr a chynhyrchwyr cynnwys. ac addysg cydberthynas â rhywioldeb. Nod y Cod Addysg Cydberthynas â Rhywioldeb yw mynd i'r afael â materion fel bwlio, casineb at fenywod, aflonyddu rhywiol a gwahaniaethu. Mae diogelwch ar-lein yn nodwedd allweddol o'r Cod. Mae'n helpu dysgwyr i ddeall yr angen i gadw'n ddiogel ar-lein, y camau sydd eu hangen i amddiffyn eu hunain, a phryd i rannu profiadau gyfidus neu anghyfforddus ag oedolyn y maent yn ymddiried ynddynt. Mae hefyd yn helpu dysgwyr i ystyried sut i ymateb i ymddygiadau gwahaniaethol, amharchus a niweidiol ar-lein ac oddi ar-lein. Wrth i Cwricwlwm i Gymru esblygu, rhaid i ni symud o'r dull dysgu cynnwys yn unig hon, sy'n blaenoriaethu'r beth i ddull newydd sy'n blaenoriaethu'r pam o ddysgu. Mae'r dull newydd hwn yn cefnogi dysgwyr i weld perthnasedd a phwrpas ehangach pwnc neu fater drwy ei ailfframio fel enghraifft sydd wedi dylunio i archwilio cysyniad, proses, thema neu egwyddor fwy. Mae hyn yn galluogi pob ysgol a lleoliad i ddeall sut mae fframwaith y cwricwlwm i Gymru cenedlaethol yn cael ei ddefnyddio i lunio dysgu sy'n adeiladu ar yr hyn y mae eich dysgwyr eisoes yn ei ddeall ac wedi'i brofi. Fel hyn, gallwn barhau i gynnwys pynciau gwybodaeth, sgiliau neu brofiadau penodol, ond trwy fyfyrio ar a chwestiynu'r pam o ddysgu'r pwnc neu'r thema honno, gallwn ei ddatblygu i fod yn brofiad dysgu cyfoethocach a mwy pwrpasol. Gan fynd yn ôl yn awr at yr enghraifft o ddiogelwch ar-lein, Wrth i ni barhau i ofyn pam, mae pwrpas ein pwnc yn ehangu fwyfwy. Er enghraifft, gyda Iechyd a Lles, mae datganiadau o'r hyn sy'n bwysig wedi'u cynllunio ar gyfer eu defnyddio gyda'i gilydd i archwilio pwnc yn holistaidd. Felly, pan fyddwn yn edrych ar ac yn addysgu diogelwch ar-lein, rydym nawr yn gofyn cwestiynau fel, Sut mae gweithgarwch ar-lein yn effeithio ar iechyd corfforol? neu iechyd meddwl a lles emosiynol? Sut all cyflwr emosiynol penodol effeithio ar farn sefyllfaol? Pa ddylanwadau cymdeithasol sy'n gysylltiedig â diogelwch ar-lein? Sut allai rhyngweithiadau ddylanwadu ar ymddygiad pobl? Beth mae'n ei olygu i gyd-berthnasoedd? Sut mae dysgwyr yn cael eu darbwyllo gan ddylanwadwyr cyfryngau cymdeithasol? Sut gall iaith a phrofiadau amrywiol gysylltu unigolion â grwpiau? Gan ddisodli'r arfer o addysgu materion neu dechnegau ar wahân gyda ffocws a ddealltwriaeth gysyniadol ehangach o iechyd a lles, rydym yn symud dysgwyr oddi wrth y teimlad eu bod yn gweithio trwy restr o bynciau digyswllt i le gallent weld cysyniadau ehangach a llunio cyffelybiaethau a chysylltiadau rhwng gwahanol feysydd eu cwricwlwm. gan greu profiad dysgu cyfoethocach, mwy dymunol a phwrpasol i bawb. Felly, beth nesaf? Gallwch gael rhagor o gymorth ar hwb i'ch arwain ar eich taith i wireddu'r cwricwlwm i Gymru. Mae addysg yn Nghymru yn esblygu er mwyn sicrhau bod ein pobl ifanc yn meddu ar y wybodaeth, y sgiliau a'r profiadau a fydd yn ein cefnogi nawr ac yn y dyfodol.